kugiroota n'okuzihayo aho nk'omwaka. Ekirungi kya Smart Life Products neikiriza memba kuguma nafuna amagoba buri izooba then aha muheru gw'okwezi NSSF necreditinga ki amagoba gaawe nibwo okugareebaho. Nikyo kirungi kya Smart Life, entandise ei eriho na Smart Life na n'ezindi. na na volutare na mandatory memba nayo eba eine obugabe bw'okweturolingira akawunti ye then wambuuza oti how does smart life, smart life flex work smart life negira ngu memba nosevinga omwaka that is 12 months ahaho omwaka Noikiriza kuhwerayo esente zaawe kandi ofune amagoba gaawe ga buri izooba NSSF ekiteekaho aha muheru gw'okwezi. Members naikiriza kuhwerayo esente zeehe? Members nashaaramu kugira ati Nanye niinyenda kuhwerayo esente zangye ningira nta? Ninziihayo obu obu nkwenda then NSSF does not give you penalty ahabw'okugira ngu noyenda kushohora so there is no penalty aha smart

Webare munonga nyowe Jane. Niinyenda ngu tugarukye owa Julian. Julian tugambire ahabw'enki nyowe nka Charity nshemereire kwija nkatandika kukoresa Smart Life Flex nk'omuringo gw'okubikamu sente zangye. Kandi nabwo obaase kungambira ebirikushangwa ebiri omu product egyo ninga ebirikwetagisa kumekinga shuwa ngu natekinga aha product egyo. Okay. Webare Mbabazi. Mbabazi nkaiwe nka memba to sign up n'ebintu tibintu bingi target oba ekigyendererwa n'okugira nti Mbabazi as a memba wa NSSF ari aha mandatory oba ari aha voluntary nasevingira for the future which is unknown but which is retirement naruga aho nyima. So ekigyendera kya smart life nokureeba short term, medium term goals. Mbabazi yagira ngu in two years ndakora masters yange egyo ni education can I save for the two years kugira ngu naaza kukabeera to the period when I go for masters nyine ka school fees nanga hariho akataka aku ndagira nti ndenda kwija kugura nketaaga million ikumi nasevinga emyaka eshatu

One of the features ni nti we go as low as 5000 for your saving. Waaba oine enkumi itaano noobaasa kuseevinga. You can't save below 5000. So the minimum is 5000. Member you must register with NSSF. Nk'oku naaba naagambire you must have a national NIN if you're a Ugandan. A foreigner, passport kuba kugira ngu otungeho that card kugira ngu we we register you and have an account for us go and just download the app as long as you're registered
and then you will sign in up then you choose what you want how much you want to save what you want to save you don't have to generate TRN zokugira ngu nze omu bank banyambeko nanga owaba agent no you can even make a standing order you can use your mobile phone to make the payments through your app straight and it will go onto your account noza kuba noreeba how you earning on a daily na nata akasente kangye omu kasheshe at the end of the day ndareeba amagoba ogu nakora though I don't have access but nimanya nti nobu nakora shilingi rukumi oba nakora enkumi ibiri ndaguma nda monitoringa my account with ease currently also ba member baitu They are using the the momo MT, eh, mobile money nkoku nagamba or you can use also the momo pay straight Zize- zi- hariho code nonagamu straight ziza aha nanka egi yawe aha account yawe then also these members can nobaasa kudepositinga nobaasa kusharamu nti mu, mu amendment hariho ekitureeta mid term nobaasa kusharamu oti eh, mid term yangye ku nagiihayo 20 percent kwonka eki nenda kuzikozesa zona tinenda kuzikozesa balance yangye kangita aha smart life account yange because nomanya omu iteka when you get to 45 years Yeah. emyaka ana n'etano ite okozire emyaka ikumi oyine 120 contribution iteka nirikwikiriza kuheyo 20 percent of what you have saved in the mandatory so kwonka orasa kushanga 20 percent yaawe eri nka million makumi ana kwonka eki wenda kuzikozesa kirenda million abiri ziri makumi abiri oziine noza kuzishiisha nozita omu bintu nomanya esente za ziri omu nshaho tokarema kuzisipendinga so turi kugira ngu aa zita smart flex live flex yaawe zigume zirakukorera ki nazo akasente Mm. Yes, and Julia niinyenda ngu obe niiwe waatukonkuluudingira. Omuka waawe waatugizire ngu ah, memba z'abatwire nibasevinga voluntarily, hati baine kucenjinga bakaza aha Smart Life Flex. Ah, what if nyowe Charity tinkwenda kugira ngu nduge nduge ahu okuntuure ninsevinga volontaire then ngu mpinduke ntandike kukozesa omuringo ogwo ogundi omusya ogu mukozire. What are you going to do for those members? Kandi hatiiya iteeka oba itaagi ry'eiteeka nirikwata, oine kuza aha because the voluntary. Can I withdraw?
I might say. Ka nziheyo yes ozite okuba oruga omu kandi hatiya purpose yaawe na target yaawe eri ei waabaire otandikire ekintu kuraabe waagirugaho because okutandika voluntary okareeba omu maisho
waagira ngu omu maisho oku mpaha ninza kuzeetaaga ninza ku sortinga obuntu bwa issues obu buriijamu ahagati kandi hati waagira ngu oziihe hatiiya issue yaawe eriiya oraabe waagirugaho. Because turi kutandika nari ori ku joininga okwaba noreeba nti ndata emitwaro yangye ikumi omwaka nahisaho million yangye emwe na emitwaro abiri NSSF yampa interest ya 10.45% zayeyongyera kandi nahenda orugyendo orwe mpaho target eyi ndenda ku achievinga ku eraba yayanga. So

eri ei mubaire nimwekwatsa ngu ni aha ngu neerinda ey'obukuru mutandike. Hariho orugyera oruragira ngu buto nibukorera ki? Bukuru. So otase otatandikire abato eby'okugira ngu ah nyowe nkyari muto ka mbanze naahikayo, waaza kutandika kusevinga kiri reeti. Tandika hatiiya kugira ngu nyentsya waaciivinge ebi orikwenda kukora. Julian, nyine owaabuza ekibuuzo, Yes. Yes. Ahabw'enki NSSF particularly? nimukozesa MTN aba Airtel what are you thinking about them?
Owabuuza tinamanya eiziina kwonka webare kubuuza. Nimumweta Banks. Banks webare kubuuza. Nitukozesa MTN because nomanya nk'ekitongore we don't own a telecom company. Nituzaho tukore partnership nk'oku turiija kukora partnership na Radio West. Okagira ngu this is what we have for our members can you provide? Kwonka iwe waataho obukwakurizo nti Mbabazi ori ow'okuza kutamu akasente keeye, nooza kumucaaginga.
Memba orikuseevinga reero might say saving.
Ni nk'oku mukwiija Mbabazi okambuuza oti, Naaritayaringa, akasente kangye koona nimuza kukasharaho omushoro? The answer is no. Government does not do that. So tu- tukyari omu negotiations nabo kugira ngu biiyeho obukwakurizi obwo obura discouraginge member wiitu ku savinga using them. So tokugira ngu tugirekire nanga we are segregating, Yes. tukya negotiatinga nabo kugira ngu biikiriza then we take on. Eki tu- eki turagwaniisa ka- nka NSSF those charges on members omuntu ari Yes.

Ba members beitu ahurikiize naza kubaha enamba ibiri emwe ni toll free line nobu oba otineho enushu wagiteera nerabamu ziro munana ziro ziro abiri na munana nkaga na mushanju nshanju na ishatu kangigarukemu ziro munana ziro ziro abiri na munana nkaga na mushanju mushanju ishatu. Eyangye ni ziro seveni seveni tu, ziro mushanju mushanju ibiri, ina ishatu munaana, itaano ishatu ibiri. Okay.
Mm. Mwebare munonga abaturikirize waine ekibuzo kyona eki wanoyenda kubuuza nobaasa kurabira aha namba ezo kubaasa kumanya ebirikukiraho. Ni Mbabazi Charity, program n'enaama twahindura tutyo n'aba NSSF. See you in the next hour.